Шөкер, татар шагыйрьләре булган очрашу кичәләрен караганнан соң халык шигырь яратмый, китап укымый дигән сүзләрнең дөрес түгеллегенә тагын бер кат инанасың. Бу юлда шулай булды. Халкыбызның танылган шагыйре Разил Вәлиев белән мондый очрашуга семберлеләр зал тутырып килде. Студент вакыттан бирле Разил әфәнденең Шигырьләрен укып, җырларын инде мәңге онытылмаслык булганнан соң аларны үзебез дә җырлыйбыз. Бу безнең шәһәребез өчен бик зур бәйрәм булды. Дөрестән дә без Разил Вәлиевны көтәбез, беләбез без аны, без аны укыйбыз. Залда бер генә битараф кеше дә юк. Бу бит инде, бу бит ниндидер тама мәзәкле тамаша түгел, мәзәк тамашасы. Түгел. Кеше көлдерүче җыелган тамаша түгел бу. Монда милләт турында сөйләшәбез без. Халкыбызның киләчәге турында сөйләшәбез, сүз алып барабыз. Һәм шунда халык тыңлый, бирелеп тыңлый. Ул тыңлап кына калмый, аны уйлый да бит, күңеленә иңдерә. Шагыйрь белән мондый очрашу алты ел элек шәһәрнең милли китапханәсендә узган иде. Ул чакта барлык тамашачыларга да урын җитмәгәнлектән, оештыручылар бу юлы очрашуны Зур залы булган өлкә татар мәдәният үзәгендә үткәрергә булганнар. Бу очрашу безнең өчен күптән көтелгән очрашу иде. Безнең шушы мәдәният үзәгендә эшләүче вокаль коллективларның репертуарында һәрберсендә дә Разил абыйның җырлары бар. Менә шушы бүген җырлаган Ядкәр җырын ишеткәч, Безнең тамашачы тырып басты, чөнки ул бик таныш җыр алар өчен.
Әдәби кичәдә шагыйрьнең төрле елларда язылган шигырьләре укылды. Аларны тамашачыларга автор гына түгел, ә мәдәни үзәкнең театр артистлары да укыды.
Авылда туй. Гап-гади бер егет Гап-гади бер кызга өйләнә. Машиналар тынган бүген. Атлар чаба, чаба, әлләлә! Әдәбият һәм сәнгать сөючеләргә яхшы билгеле, Разил Вәлиев сүзләренә язылган җырларның саны берничә дистә белән генә түгел, ә йөзләр белән исәпләнә. Төрле елларда язылган һәм төрле җырчылар башкарган байтак җырлар Сембер сәхнәсендә бизәде. Бу көнне татарның танылган, ә семберләрнең яраткан шагыйрен иҗат бәйрәме белән котларга өлкәнең мәдәният министры урынбасары да килде. Ул Разил Вәлиевка министрлыкның мактау грамотасын тапшырды. Ә ике төбәк арасындагы иҗади хезмәттәшлекне үстерүгә керткән өчен Ульян шәһәре башлыгыннан шагыйрьгә истәлекле бүләк белән Рәхмәт хаты бирелде. Гомумән, бу көнне татарның данлыклы улын иҗат кичәсе белән котларга килүчеләр кеметмешли чиратка бастылар. Без сезнең иҗатыгыз белән нык күзәтеп барабыз, төпле фикерләрегезне тыңлап барабыз һәм һәрвакытта да сезнең һәр сүзегез, шигырьләрегездәге һәр иҗегегез уйландыра торган, Милләтебез язмышы белән сугарылган һәм киләчәктә дә менә шушы юлыгызны дәвам итсәгез иде. Бәйрәмгә килүчеләрнең байтагы әле очрашудан чыккач та үз тәэсирләрен безнең белән дә уртаклашты. Аның шигырьләрендә мин агач яфраклары белән пәрдәвендә ишетәм кебек, үләннәрдәге чыкларны да күрәм кебек. Каз үзе әйткәндәй, ата казның ыжылдавын да ишетәм кебек. Бөтенесе дә бар. Менә бигрәк тә инде Яткәр дигән җыры, ул безнең яшьлеккә туры килә. Күңел кыллары бигрәк тибрәндерде. Рәхмәт аңа. Шунысы игътибарга лаек, бүгенге шигырь бәйрәменә килүчеләрнең байтагы үзләре белән өйләреннән Разил Вәлиевның төрле елларда чыккан китапларын да алып килгән. Очрашу буласын белгәч, бик ерактан булса да килдек очрашырга бүгенге мәҗлескә. И э, соклануыма каршы, теләгемә каршы китабын да бүләк итте ул миңа. Менә менә менә монда Сабит абыйга диеп. Э, Кояшлы җыр исемле җырлар китабы. Аның шигырьләрен без ятлыйбыз, аның шигырьләренә җырлар тыңлый идек. Ну, күптән инде аның белән шәхси очрашасы килгән иде. Без шуның белән бүген бәхетле. Очрашу тәмамлангач та, Чират торып, күпләр шагыйрьдән автограф алды, фотога төште. Шуларны күргәч, ничек инде халык татарча сөйләшми дә, китап укымый дисең. Әгәр дә Татарстаннан читтәге татарлар үзләренең гореф-гадәтләрен, йолаларын, телләрен сакламаса, без зур татар халкын күз алдына китерә алмас идек һәм саклый алмас идек. Татарстан инде үз болай үселә барырга тиеш шикелле, бер караганда. Әмма ләкин Татарстаннан читтә бит сезнең үзегезнең мәгариф министрлыгыгыз да юк, үзегезнең культура министрлыгыгыз да юк. Башкалардан әмма мондагы халыкның энергетикасына, куәтенә, эчке куәтенә, рух куәтенә сокларам шаккатам. Мен Татарстаннан читтәге татарлар белән чаршкач, мин үземә өстәмә куәт алып кайтам. Ике сәгатьтән артык барган кичәнең гармун уйнаган мизгелләрендә тамашачы да түзеп утыра алмады. Бер катлыкта, бер яшьлектә дигәндәй биергә чыкты.
Ульяновскидан Рамис Сафин, Татарлар.